John agwacha nkorokwo, omobere otoka bwane, omobere omobere otoka bwane, Chaka erieta omonto mono. John agwacha nkorokwo, aiga ngekomu, omobere otoka bwane, omonto okwete, omarire amatosi ntamanyeti ng'a ning'o omotindigete ororo. Bono, embwatire. Iga aiga ase oboino obwo bwaye, oyo yarenge omosani one omokungu,
ee.
Magireti ere nkorokwa Magireti, timanyeti rieta rinde. Imba amaeti ao bonsi. Agachire omosuku orara mwane, omosuku otake korara ororo. Bono oro noyo otamanyeti nang'aki asoete, otindekire kwane ase omogondo one. akorirania chiwiki isato isiko, akourete chiwiki isato isiko, ndai komorora, eeh bono.
Ki-
mwabo. Yaya tindanyamenya, nero eng'ao, nero eng'ao ase eikuru magega. Ekiagera ase ayio atogete tindi goetera gocha ororo, engoetere gochia rogoro.
Ng'a ase naro omong'ina oyio atindekire. Basi rende goikera bono iga, ntokonyara goteba esababu y'agera omong'ina oyio agatoka asiretie obogima bwaye, na keri kiagera agasirana gotindekwa. Twatigeire serekari rigere eunenkie amang'ana ayio. Tomanye ng'a omong'ina ng'aki asiretie obogima bwaye, naende igaikera ang'o enigwe. Okoboria kwane gocha ase abamenyi ba Mwemba aiga, nare kobasaba ng'a mobe abatoereru, ekiagera bono neserekari ya Tekilova ekore oboringori bwabo, iga ere etoe ripoti ere engiya ekogera eratomanyie esababu yagerete omong'ina oyo asiretie obogima bwaye. Nabo ntaete goteba ng'a kulingana nomobere oye ekero twayorigereria, nomobere okororokana ng'a konya osarekire, oenetigwe ang'e emetienyi ebere yaetire. Naende ntaete go suspect ng'a kero kende, chingaki echi twarenge ase etraining, chingaki nachio echi omong'ina oyio oranyore asiritie obogima bwaye, na koenigwa. Ase bono tiga mbasabe obotoereru, tiga ere toe serikali ribaga ri'ororo, ekore oboringori. Etoa eripoti ere complete igoro y'ogosira kw'omoromio oyo. Igo ndio ararusigwa.
Eh, ase bono iga marogoba ya bono omong'ina oyo tari konyara korusigwa nse ekiagera omobere oye konyora osarekire, naende etimu eri yachire koru DCI pamoja na, na polisi baito koru Central ba advisiri ng'a omobere oyo nabo baisa gotwara some infections chiraba affect. Oko ogotigwa goikera mambia rigere experts bande bache baranyare go exhume omobere oyio ase enchera ere engiya otarete madhara ande ase baria barabe bakoyeshugurikera. Mokagiru onde tayotobwate ase bono iga ekiagera omong'ina oyio noyomo bwa bw'abamenyi b'ekenyoro eke naende aiga ase atoka noabo okomenya ase barenge obosani nomogaka onde baba bakoraba nere. Oyio otari omong'ina oye tora confirm ng'a nomong'ina oye lakini nomosani oye so ntokonyara goteba ng'a omokageru naro it's until investigation yakorirwe ere thara igere tomanye komanya ng'a omokageru nigo. Peter Njono Ndande, omo Assistant Chief Kiama Bundu, Nyaura Location. Etoigwe eripoti eye enchara aende ofisi ya omogambi omonene igoro y'omosubati oyo ore korigigwa. Ekero eripoti eye yagenda ororo, chifu natwara oketi gochaka korigereria mang'ana abere igoro y'omochie oye. Bono intelligence twabegete eground yatotebia ng'a omosubati oyio nabo atindekire ase amatoke ayio. So ase obwango obwo twaimokera abwo egento buna one hour ago twacha mpaka aroro. Toika aroro, twateema gokwana nomogaaka oyo oanga gototebia. Korende ekero twasoa nyomba twasokire nere gochia isiko, twarora ng'a ase naro akenyerete amakwende aye, amagoma. Twateema korigereria ase amagoma aya, twamoboria natugete eng'ombe, tatugeti. Nonya atobetereria twasaba echuma eye ye chilinto. Twachaka gosukia amagoma aya. Ekero togosukia amagoma aya, aa nabo twanyora etuki yaye eyaminete peace yatworokia ng'a mpaka obe omobere. Ekero twatema gofukwa mono, twanyora na omobere. Aa nabo twaboria omogaka oyo ng'aki egento eke kere, ochaka koeresa rende. Toira twaye okorangeria omogambi omonene aiche, rigere. Audumie amang'ana aya chifugo abo mwango oika orangeria ababusa aba baikire eground naende buna akwana ekesi eke ekere under investigation. Ase atoka ng'aki omonyene akorokwa naende noyio onya gosira oyio oyio nabo ase baye na ne report ng'aki akorokwa.
Ase atoka nomochie o John Agwacha, John Agwacha iga arenge omosani o Margaret. Margaret nabwate bwo oye, lakini omogaka oye nasirete. Bono ngocha are ngokwani omogaka oyo buna omosani oye. Bono ekero abura riso bo bwoye aria, abanyene naria bagenda ofisi ya chief bachi komorigia. Korwa abwo twamanya ng'a oborire. Twagenda mpaka ase chinyomba chiaye chirandi, twatebiwa emetienyi ebere tanya godai. Igo twamanya ng'a omong'ina oyo naborete. Tokoirana ase omogaka oyo ototebi tana komorora. Bono yatobetereria egento keria kiarwa ofisi ya chief ng'a okokagera nkoro tiga tochake korigia. Mbuya mono. Inche ogokwana, inche ogokwana iga nkoroku Samuel Matagaru Oriosa, oyoo oyo nyaa mosani oye gosira, iga are oyominto bwa enyomba enke. Bono buna are iga, abarubi baye. Nanyoomete omokungu omotang'ani, nigo asirete, asirete eke kim- ah akwete, naende a- encha netamanyekaneti muna muna oyo asira. Naende noyooo oyo okabere nere ekero anyore oyo okabere. Nere nabo asira igo buna oyasira. Oyo bono nomosani oye, omosani oye egari toratebe ng'a egari friend rende. Omong'ina oyo omong'ina oyo okwete nabo aratware ang'e fifty iga gose forty five. Barabere mbarabere amatuko maange, igo bare tu egari frendi na eboy frendi. Bono korwa hasira, abanche na bono omwamate ensemo, eriogi ndire bakorogwa sana, ba- ba- okwomana kwa nyomba, bomana mpaka nkaboria omong'ina one ng'aki. Rero ekero omora ng'aki ere ebesito eyio batarakwana iga, ng'a ah inche tinkomanya baba, omong'ina oyio oyo oyo nyakogenda oyo nyagosira oyo oyo nyamauga aye are rogoro aa, oyo nanyuomire omogaka oye iga asirete, nigo oye ere eh, terii. ang'e gochiminyingwa, chinyomba nabwate, tata omwabo amoete abaete mwembe, mwembe nsaa. Bono oyo oaba eoba bamanyenete buna eboyfrendi rende gakonyora nkorenta are baragera, baragera komo. Omosubati onya gosira.